Eh, ka nyocha ne akwero ji kae apenjou to ng'ama odhi oloko chike kare ng'ama odhi oloko chike apenjou katedo tinde chiegni mana kamano ng'ama nowuok two weeks ago ok otieko kata mana one week Kayoja kweru ne ugasuru ni jomoko ino nyulo kia ibiro wuodho unyula ah, koro tidhi marach nanyisu ni katenga ok obiro ywaya to ok abi wuok ah, ah, hey, hey, maja, mano to koro rach tawinjo ni chike modhi oloki hey, awa chike odhi oloki ma ma nyiri mabeyo odhi oyudo ka chik odhi opogore malich malich malich malich. Awinjo awinjo ni pizza giri odhi ogol kucho ma pizza odhi owit oko ma bura nodhi ong'ado pizza ni pizza e jachien. Number 1 machamo pes gedo. Yudo ka nyako osechiki ni next week utanipeleka out na my friends. Inyo kata mana pizza box ya beach. Ocham pesa ni mar mabede. to pod ibede gi, gi, gi, gi wi nono kare wi bende tinde tinde to ka ji wuoye tidhawo number two be nama pod number one ema pod wanyonore wa extend tu ma, ma, ma kiasi awinjo ni pisa jogo dhi oramo ni mondo mondo koro owene owene familia mabe jotich jotich be ma winyo we pesa e lwetgi ni kifika sande uende ununulie watu hii pizza muende out kidogo mcheze hapo hapo kwa Eh, onyalo manyiri pesa omera pesa ni chitiyo go maracho omera chal mana gi simbe mkopa majoe mkopo dhi okelogi odhi owe simu e lwedo maricho miyudo ka ng'ato timo go tabia moro na ne mago mbaka mane mar nini oh, okay ochiko oh, loke awacho niya sani koro chik mokeli owach ni joma joma dhi e date sunga moko kenisi ni bayie pisa sijui chipo sijui gweno kia ang'o kere muchamo godo pes ji odion kanyogo kevsigo ogol Kila mtu akule uh, kila ng'ato cham ring'o. Bok ring'o, ring'o dwarore ni chamo gi your family. Tere orenge e king'e gi maen. Katudak ma Nairobi, ng'wecho chomo kode arena, dhi cham kode kod orenge mitoke besende logo. yani bakul mare. Kineno komadho nyaka soup. Kend nyako no please. Don't don't wait waste your time. Imbe iketho saa ji kabisa. Une jomo miyo ibiro keth chak keth nyingi ji ni ji wuodho. Number 2. Nyaka ibed dhako manya kata in nyako, nyaka ibed dhako manyalo improvise. So, mane king'ego ni in wife material. Mane mane ma, to ma, dongo mage gik madhi otamo ji miminjo ka ji duogo kae iwacho ni katedo tinde chiegni ni ji dhi adhiya e kibed ng'ama nyalo improvise ma kata ka sukari odhi oduono ning'enyie ni chweri chweri nyalo po kiluonge ni, ni hani mang'eny mamit ma sukari su, su, suga dad nikech en dadi sukari nyalo dhi duon yani yani awacho niya ka sukari tin kata nyuka ti inyalo ringe dhi e duka miom kata mana jus kola moro iseundogodo nyukano Nyaka ibed ng'ama improvise. Kwani gino ok ji ok winj nade? Kata longe longe chuori mineno long long chweri makoro osechako ti machonge otuch otuchno idwa ni ibedo kata mana fashion designer moro inyalo improvise ing'ade mondo lokre kata mana kenya samoro mana rael ogogo picha eto namba 3 kanyo wawe budhaina namba 3 nyaka ibed nyaka ibed dhako ma kwiny kibed gi gero ni moro nyaka ibed mager e chuori he ito kare dwar be ma to koro chweye ma kore dhawo ne gini ibiro ng'eni ibiro ng'eno eri nade kok lari kok kok ger kuomi nyaka ibed dhako ma yani ibed dhako moro ma sibuor yani ibed sibuor ma dhako koso dhako ma sibuor Nyakibe. Kang'eyo ka kineno nikech idhi yudo iyudo makosa makosa buro buro ne wago mbaka mane jomage to kawacho ni nawuondo u mano bariambo